Croeso i Brifysgol Bangor a chroeso i'r Ysgol Gwyddorau Iechyd. Fy enw i yw Dr Lynn Williams a fi yw pennaeth yr ysgol. Dyma fraslun o'r Ysgol Gwyddorau Iechyd. Da ni'n medru cynnig ar eich cyfer nifer o gyrsiau a rhaglenni is-radd. Da ni hefyd yn cynnig cyrsiau ôl-radd i fyfyrwyr ac yn hefyd yn medru darparu cyrsiau byr o gwmpas ein pynciau iechyd a gofal ar draws yr ysgol. Yn yr Ysgol Gwyddorau Iechyd, wrth gwrs, mae'n gwaith yn ymwneud ag ymchwil, addysgu a dysgu yn y maes iechyd a gofal. A da ni'n ceisio gwneud hyn bob amser o'r safon ansawdd a'r gwerth gorau bosib i chi fel darpar fyfyrwyr, a hefyd ar gyfer ein defnyddwyr gwasanaethau, ymarferwyr a budd-ddeiliaid eraill. Da ni'n ysgol dan arweiniad ymchwil yn yr ugian cyntaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer yr ymchwil sy'n gysylltiedig ag iechyd. Da ni hefyd gyda record trac o'r agoriaethu mewn addysgu a dysgu. Mae'n staff gyda phrofiad a gwybodaeth o'r ystod lawn o broffesiynau gofal iechyd, fel nyrsio, therapïau, radiograffwyr a budd-wragedd. Ac mae gennym ni gampws yn Wrecsam ac yn Bangor yn darparu cyfleoedd pwysig i bobl yn ein rhanbarth, ac wrth gwrs yn rhoi dewis i chi ble da chi'n mynnu astudio. Felly, ein portffolio o gyrsiau is-radd ar eich cyfer, da ni'n cynnig nyrsio, nyrsio oedolion, nyrsio plant, iechyd meddwl ac anableddau dysgu. Da ni'n cynnig rhaglen bydwragedd, radiograffeg a hefyd BA mewn iechyd a gofal. Mae'n grwpiau ymchwil sy'n sydd yn gysylltiedig â'r ysgol yn eang. Mae gennym ni ganolfan economeg iechyd a gwerthuso meddyginiaethau. Mae gennym ni sefydliad hap dreialon iechyd. Mae gennym ni ganolfan ymchwil gofal sylfaenol yn mae a'i a'i gwaith nhw mewn atal problemau A hefyd mae gynnon ni grŵp heneiddio a dementia. Mae'r Brifysgol wrth gwrs yn annog myfyrwyr i ddefnyddio eu Cymraeg, ac ar draws y Brifysgol mae tua 2,000 a hanner o'n fyfyrwyr yn siarad Cymraeg, a tua 70 o staff gyda gallu yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs, yn yr ysgol ni, da ni yn hybu hyn, gyda bwrsariaethau ar gael i i chi sy'n astudio credydau tr- a- a- trwy gyfrwng y Gymraeg, a 'dan ni'n rhoi'r cymorth i chi i a- alluogi chi astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly, dowch i'n cyfarfod ni, dowch i ddysgu mwy am yr ysgol, a gobeithio, hefo- gyda'n gilydd, fedran ni wneud yr anghyffredin ddigwydd.

Pwrpas y cyflwyniad hwn ydy i rhoi rhywfaint o wybodaeth i chi am y pedwar maes o nyrsio rydyn ni yn ei gynnig. Y graddau baglor nyrsio rydym ni yn gynnig ydy Nyrsio Anabledd Dysgu, Nyrsio Iechyd Meddwl, Nyrsio Oedolion a Nyrsio Plant. Y peth pwysig i'w gofio ydy bod yr addysg yn benodol i'r maes, a felly mae hyn yn golygu bod angen i chi feddwl pa faes o nyrsio rydych chi am wneud cais amdano cyn i chi baratoi eich cais UCAS, a pha faes o nyrsio rydych chi eisiau cofrestru a cael gyrfa ynddo ar ôl i chi gwblhau eich gradd nyrsio yn y maes ymarfer. Felly, pa un sydd yn addas i chi? Wel, nyrsio oedolion ydy'r un mwyaf ehangaf o'r pedwar. Gewch chi ddewis i weithio mewn ysbytai neu mewn um, gofal sylfaenol gyda'r meddyg teulu neu ar y gymuned. Gewch chi ddewis os liciwch chi weithio mewn carchar neu mewn ysgol. Felly mae yna lot o ddewis hefo nyrsio oedolion. Mae nyrsio plant yn debyg, ond i bai eich bod chi'n edrych ar ôl plant a pobl ifinc. Mae uh, ie, nyrsio iechyd meddwl yn gofalu am bobl hefo cyflyrau iechyd meddwl. Fedrwch chi weithio mewn lleoliad eilaidd neu fedrwch chi weithio mewn lleoliad acute. Ond mae rhan fwyaf o waith nyrs iechyd meddwl yn cael ei wneud allan ar y gymuned hefo pobl sydd gyda cyflyrau iechyd meddwl um, a helpu nhw i ddod dros eu problemau. Mae nyrsiau anabledd dysgu ychydig yn wahanol oherwydd rydych chi angen bod yn eiriolydd dros eich cleifion. Mae hyn yn golygu bod rhaid chi ddod i ddeall sut mae, mae rwy'n yn byw hefo anabledd dysgu a ei hanghenion corfforol a e unrhyw anhwylderau sydd genddyn nhw. Dych chi angen helpu nhw i gefnogi a fydd ar adegau fe rhaid i chi eirioli drostynt pan maen nhw'n wael. Byddwn yn awgrymu'n gryf eich bod chi'n edrych ar wefannau um, gyrfa iechyd, mae'r link ar y sleid yma, a hefyd edrych ar yr um, Times, ed, wefan y Times Education. Bydd hynna yn rhoi lot o wybodaeth i chi am A fedrwch chi wneud eich dewisiadau am pa gradd o nyrsio fysa orau i chi. Mae'r uh, mae cwricwlwm yn generig ac hefyd yn, yn benodol i'r maes da chi'n ddewis. Mae gennym ni uh, addysgu rhwng broffesiynol hefyd. Hynny ydy, dysgu ar y cyd gyda myfyrwyr proffesiynol iechyd eraill. Mae'r cwrs wedi cael ei rannu hanner a hanner, 50 y cant ar o addysg ymarfer a 50 y cant addysg theori. Mae rhaid cwblhau 2,300 o oriau yn y ddau hanner. Dydy hyn ddim yn golygu y byrai chi ista yn y dosbarth am 2,300 o awr. Mae yna amrywiaeth o ffordd i addysgu. Mi gewch chi ddarlith traddodiadol, neu mi gewch chi weithgareddau eraill, fel dysgu ar-lein, dysgu sgiliau, ond mae rhaid i chi gwblhau 2,300 awr o theori erbyn i chi orffan y cwrs mewn tair blynedd. Mae'r hanner arall o'r cwrs, sef 2300 o oriau, yn cael ei gynnal ar y, ar y lleoliad. Felly fe ddech chi'n dysgu wrth i chi weithio yn ymarferol. Ond mae gennym ni hefyd addysg dwy ieithog i'w gynnig. Ym mhob modiwl Um, mae gennych chi adnoddau dysgu sydd yn ddwyieithog, a mae yna diwtor yn cael ei benodi i gefnogi chi yn eich gwaith academaidd sydd yn medru siarad Cymraeg a Saesneg. Dyma fap o Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rydym ni yn cynnig ystod o leoliadau ar draws y bwrdd iechyd yma. Mae hyn yn golygu bod yna rei lleoliadau yn cael eu cynnal yn um, yr ysbyty Meilor sydd yn Wrexham, ysbyty Glan Clwyd sydd yn ymyl Rhyl a ysbyty Gwynedd sydd yn Mangor. Yn ogystal â hyn, mi gewch chi ddewis o leoliadau eraill sydd ar y gymuned. ar draws y bwrdd iechyd. A hefyd rydyn ni'n defnyddio practis preifat hefyd a gewch lleoliadau a profiadau yn yr adran yma hefyd. So mae yna ystod o brofiad, lleoliad sydd angen i chi wneud pan ydych chi ar gyfer eich maes penodol chi.

Croeso i'r cyflwyniad byr hwn am Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym Mhrifysgol Bangor. Eira Wyn Rowe ydw i ac rydw i'n darlithio ar gyfer y, y radd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Rwyf hefyd yn swyddog ymchwil mewn economeg iechyd gyda ffocws ar iechyd cymunedol a theuluol. Mae iechyd a gofal cymdeithasol yn bwnc pwysig oherwydd gallai'r materion sy'n nhw'n wneud am iechyd a gofal cymdeithasol effeithio ar bob aelod o gymdeithas. Llwybr amlddisgyblaethol wedi seilio ar wyddor gymdeithasol i gymhwyster yn y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol ac hefyd mae o'n ddewis arall yn lle hyfforddiant clinigol i pawb sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes iechyd. Penderfynyddion cymdeithasol iechyd, rydyn ni'n clywed amdanyn nhw trwy'r amser, ond beth ydyn nhw? Yn syml, y pethau o'n cwmpas sy'n effeithio ar ein iechyd, nid arferion iechyd yn unig. Yr amodau yr ydym yn cael ein geni ynddynt, lle rydyn ni'n gweithio, yn byw, yn cymdeithasu ac yn hen eiddio, sy'n dylanwadu ar ansawdd ein bywyd. Mae tai di-weithdra, incwm isel, gwasanaethau iechyd gwael ac amodau gwaith gwael yn rhai o benderfynyddion cymdeithasol iechyd y gallwch fod wedi clywed amdanynt. Mae yna rai penderfynyddion cymdeithasol iechyd sy'n effeithio ar pawb. Mae yna rai ond yn effeithio ar grŵp o bobl, fel cymunedau bregus, plant neu grwpiau oedran. Mae astudio penderfynyddion cymdeithasol iechyd yn bwysig i gadael cydraddoldeb iechyd ar flaen y gad mewn ymchwil iechyd. Mae'r cwrs yn rhedeg dros dair blynedd ac yn defnyddio cymysgedd o fodiwlau gorfodol a dewisol. Mae yna modiwlau fel hanfodion cymdeithaseg, gweithiau gyda phoblogaethau bregus, egwyddorion iechyd cyhoeddus ac iechyd a gofal cymdeithasol byd-eang. Mae'r cwrs yn cronni gwybodaeth a sgiliau flwyddyn ar ôl blwyddyn i helpu chi i ddod yn weithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol. Felly, beth ydyn ni'n ei astudio? Wel, pan dwi'n dweud ei fod yn bwnc enfawr, dwi'n golygu ei fod yn bwnc enfawr gyda rhywbeth i pawb. Iechyd a lles plant, bwyta'n iach, gweithgaredd corfforol, cam-drin cyffuriau ac alcohol, iechyd rhywiol, iechyd meddwl, datblygu a rheoli gwasanaethau iechyd cymunedol, gwaith iechyd a datblygu dros y byd a llawer, llawer mwy. Wrth feddwl am waith yn y dyfodol, mae un o bob deg o weithlu Prydain mewn rhyw agwedd ar iechyd neu ofal cymdeithasol, sy'n golygu bod cyfleoedd gyrfa gwych i fyfyrwyr yn ein rhaglenni. Ydych chi am arwain? Mae'r cwrs yn eich paratoi ar gyfer mynediad i gynllun hyfforddi graddedigion yr NHS, cynlluniau rheoli awdurdod lleol neu fusnesau iechyd. Ydych chi eisiau gweithio ar y reng flaen gyda chleientiaid a chymunedau? Bydd hyfforddiant mewn ymgeithiadau iechyd, seicoleg iechyd a phenderfynyddion cymdeithasol iechyd yn rhoi cyfle i chi i weithio unrhyw le yn y byd. Ydych chi eisiau arbenigo mewn iechyd cyhoeddus, nyrsio, gwaith cymdeithasol, addysg neu mwy? Mae yna lawer o bethau sy'n gwneud astudio ym Mangor yn arbennig. Mae'r cwrs yn cynnig cwricwlwm cytbwys, iechyd a cymdeithaseg, ffocws cenedlaethol a ryngwladol, wedi ei gynllunio i'ch paratoi ar gyfer ystod eang o waith neu astudiaethau yn y dyfodol. Mae yna tîm addysg cyfeillgar sy'n rhoi myfyrwyr wrth galon popeth a wnawn. A mae Prifysgol Bangor ar gyrion Parc Genedlaethol Eryri ac yn agos at lawer o draethiau hardd a mae yna hefyd gymuned myfyrwyr wych yn y dinas. Felly, ym Mangor, dydych chi'n gael y gorau o ddau fyd. Gofynion mynediad y cwrs yw 80 i 96 pwynt tariff o gymhwyster Lefel 3. Mae rhain yn cynnwys A-Level, BTEC, Access to Higher Education, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers ac eraill. Os ydych chi am ddarganfod mwy, neu os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, dyma fanylion gwefan y cwrs a chyfeiriad e-bost arweinydd y cwrs, Doctor Simon Bishop. Diolch am wrando, a phob lwc i chi gyd!